Gyzym öýe gelip bizde wagty agtygym aradan çykanlygy üçin gyzymyň durmuşy dargady diýip hatyna başlan podpisimi hatyny size ýetirýärin. Salam mähribanlar gowmysyňyz ilki bilenä hemişeki bolşy ýaly laýk podpiska Hem-de repost etmegiňizi soraýaryn, ýatlatýaryn. Kalbymyň sesi akkauntlaryň ikisini hem goldamagyňyzy soraýaryn. Şeýle hem ýene-de wakalar bilen dowam etýäs. Men gyzymy öz obadaşlaryma durmuşa çykardym. Şol halaşman durmuşa çyksadam, durmuş erbet däl ýalydy. Ýöne adamy öý aýra syr bilmez diýlişi ýaly, ýakyndan tanamasaň kyn eken. Men bir obadan başga oba durmuşa çykan. Ýöne gyzymy öz obadaşlaryma, ata öýümiň goňşularyna durmuşa çykardym. Arada gyzymyň çagajygy boldy. Gyzjagaşy boldy we gyzjagaşy birazjyk ýarawsyz doguldy. Gaýynlaram ilkibada dogturlara äkidip, dürli bejergiler berdiler. Ýöne bu bejergiler çaga ukol alan wagt peýda etýärdi, soň peýda edenokdy. Güýçli gyzdyrma bilen suwdurgy berip, çagasynyň ýykylýan gylygy bardy. Üç ýaş töwerek wagty çagamyzyň ýagdaýy has hem erbetleşdi. Bu ýagdaý menem agyr ýagdaýa saldy. Gyzymyňam horlanyp galdy, keýpi ýok, hiç hili durmuşa höwesi ýok. Çagasyny hiç kimiň kesel etmesin eken. Mama bolup menem elimden gelen kömegi etýärdim. Agtyjagyma ilki bejergi berip pul baryny çykaransoň, adam bolmajak ýaly gören Gyzymyň gaýynlary soňa waka ony dogtora äkidip, gymmat dermanlar alyp bermän ugradylar. Diňe ýarawsyz wagty ukol urdurýarlar, başga wagt seredenoklar. Aradan şeýdip alty aý çemesi wagt geçdi. Gyzymam aglaýar. Olar seretdirmedikçe, çagamyň ýagdaýy agyrlaşýar. Şony ýene bir kurs leçeniýä äkitmeli, ýöne pul ýetenok, pul berenok gaýynlarymam diýip zeýrendi. Menem näme etjegimi bilemok. Pensiýamy alamsoň agtyjagyma garatjagymy, kömek etjegimi aýtdym. Ýoldaşymam, menem pensiýamyzy aldyk we gaýnyna jaň edip, siz seretdirmejek bolsaňyz, men özüm öýde ýatyrybam bolsa, dogtur getirip, ilki lečeniýe ýazdyraýyn, soň şol leçeniýalaryny hemişeki alyp ýörşi ýaly aldyraýyn. Do, bolnisa äkitmäne artyk ýagdaý bolmasa-da, öýde ukol urduryp bileris diýip. Aýdamda gaty begendiler. Hawa-wa şeýdiň arkalaşmasak bolmaýa. Kyn düşýä ýeke özümize seretdirmek. Çagada umydymyzam ýok welin kösäp ýörmäli diýişen boldular. Şeýdip men gyzymy öýe getirip Çagasyna leçeniýa berdirip ugradym. Ýaňy bir bäş gün bolanda agtygym gaty erbet ýaramady. Ýene suwdurgy berip ugrady. Ony tä bolnitsa alyp barýançak çagajygyň boljagy bolan eken. Şeýdip bolnitsada çaga jan berdi. Ondan soňra gaýynlaryna aýtdyk ýagdaýy. Şeýdip agtyjagymy ýerledik. Hemme zat geçensoň bolsa Sadakalaryny berdik kiçijik. Ondan soň öýe gaýtsak, gyz ýanyndan sadakasy geçen günüň ertesi güni meniň gyzymam goşlary bilen öýe geldi. Men haýran galdym. Näme bolduka, nämäň üstünde bolduka uruş diýsem, gaýynenesi, Sen ejeň öýüne gidip çagany öldürip geldiň. Çaga seretmänsiň ejeň seretdirjek leçeniýa berjek diýip gaýtym öldürdi agtygymy diýip uruşypdyr. Ýoldaşam ejesiniň tarapyny tutup meniň gyzym bilen uruşyp ony uran bolmaly. Gyzym aglap öýe geldi. Menem entäk çagaňyzam bolar ýaraşarsyňyzam diýip göwünlik berdim. Şeýdip aradan wagt geçip dur. Ýöne olar şeýdip gyzymy getirip taşlandan soň halyndan habar almadylar. Üç aý geçip-geçmän onuň ýoldaşyna başga birini alyp beripdirler. Bu gepi eşidip biz gaty erbet ýagdaýa düşdük. Ýöne näme etjek? alaç ýok. Şol çaga asyl ýaraman otyrdy. Öz öýlerinde kösäp saklanlarynda hiç zat bolmady. Ýöne men bejergi berip otyrkam, şonça çykdaýjy edip ýörkäm şo derejä ýeteni maňa gaty agyr degdi. Alladan gelen ölüme meniň näme günäm barlygyna düşünmedim. Çagaň durmuşynyň oňmaýanyny göreňde, çagaň ejir çekýänini göreňde gaty erbet ýagdaýa düşýän ekeniň. Şeýdip, onuň ýoldaşam öýlendi, gyzym ondan soň has erbet ýagdaýa düşdi. Depressiýa düşüp, köp wagtlap ile çykman ýöredi. Ýöne durmuş dowam etýär, ýaşamaly, nähilem bolsa günüňi görmeli. Şeýdip, wagt geçip, aradan üç ýyl çemesi wagt geçenden soňra gyzymam gudaçylyga gelip, Bir durmuşy oňmadyk bir garyndaşlarymyzyň birini durmuşa çykardyk. Giýewim poliklinikada işleýär. Özi wraç. Öňem iki çagasy bar. Gyzym bolsa ýoldaşyna durmuşa çykansoň öýde bolup şol çagalara seredip bir ýyldan soň özüniňem ekiz ogullary boldy. Hudaýa şükür indi durmuş gowy. Ýöne şonça zatlar, şonça töhmetler bilen çagany kesel etdiň diýip, öldürdiň diýip, gelni kowmak men-ä dogrumyka diýip hasap edemok. Kim näme pikirde, bilmedim. Ýöne dogrulyg-a däl şol. Soňky alan aýalynyňam çagasy ýüreginden kemli bolup, diňe dogtry gatnatýan ekenler. Meniň giýewime eltip bejergi alyp ýörkä, giýewim Pylanlar seň öňki durmuşa çykan ýeriň bolmaly dälmi diýip gyzymdan sorapdyr. Şonda bilip galdyk. Onuň öňki aýaly şeýdip çagasyny öldüren bolsa indi oňa kim günäkärkä? Indi ol kesellikde-de birini günäkärlär o maşgala. Başa geleni göz görer. Ýöne hiç kimiňem çagasy hiç haçan kesellemesinem. Çagasyny ýitirmek hiç enä hiç ata nesip etmesin Allajan maşgalalar hiç haçan meň gyzym maşgalasy ýaly dargamasyn ýöne puşman ýemok indi durmuşy gowy diýip jemläpdir.